Apwoyo dano weng, apwoyo kaka lwo, apwoyo kaka acholi. An ki nyinga kilwonga ni Oriang Jane, atye i Uganda i district me Kitgum. An aye min Patience, ada an atye ki cwercwiny madit adada kakana. An amego ma pe atiyo, mego ma tye creative timo gin mo keken ma onen ento ape ki opic, ape ki any source of getting money ento adada gin ma tin i nino pyera aryo en oweko akati botwu-ni gin eno dong odiya lutwa. An atye ki latin atye ki nyara ma nyinge patience ma obinywal ki otim bosmik pe ni oyaco latinni ayaca ci dong nongo latin tye gang bota okwanyo latinni ma latinni obedo wa i gang pa otim latinna onongo ic. Atute kong before me yenyo ka ma en tye iye. Ento par no, ma dong latin kati ka maleng no i latin dong tye, ci atamo ni myero no kono amako timo ya? Pien latinna bene otidi gire. Ci dong awacci ku.

i kom otim ma otim ca mukene onongo pe kati woko ki i buc. Ci I took it easy awacci ku wek ngo latin onywal maber ka latinna onywal an abikwanyo en abidwoko en gang bota wek otim obed bedone pien ka awacci atim gin ma kite me mako otim wan gangwa acel wan ki otimgi.

So long as en obigwoko latinna maber paka anywal, ayela pe nywal acel eni ma latin tidi ni pe timma gin mo agamo latinna adwoko gang. Ento surprisingly nino mo acel an dong abuto piny gin ka ca abicel abiro me wor aneno mutoka otuc gang bota. Ci dong anyaka lwonga an akati woko, aneno mutoka tye ocung ki jami, awe a ngo? ni kiwaco abino gang, awe nga owaci ibin gang? ni boss Mic, owaco ni ibin ka timo ngo? ni boss Mic dong oringo wa an kong abino abed boti kany for the time being. Dyewor eno ni an pe atimo gin mo, latinna odonyo i ot wabuto piny oru, odiko dong an atimo ngo? Aketo en piny acako penye ni tita maber in ibino pingo nining? En wa i bosmik dong pe owaco ang abibed kany boti kong, awaco ci dong ki ic eno ni otenyi ki cene mo ni Ivena Coin peke. Awengo ni kadi ciling abic ma iye otuc peke. Awacci ni dong owilo bongo jami nywal pa bebi ni ginu mo ma owilo pe even pamper peke. Awacci ci dong ko en dong keli kumani nining? Ni an bene dong pe angeyo. Latin titidi pe bene twero ginu mo. Latin en bedo calo nyaka bocmic. I nge lacen, wabedo, wabedo, an atamo ni kit ma en oringo, cawa mukene twero timo ngo? Wiye po ada ni itenyo dako ma iye odongo labongo gin mo, twero cwalo gin mo. Ento amed ki bedo, aneno latinna dong odong ki cabit acel me nywal. kit me gine ididine an acako cito kwe i town acako shopping jami pa latinna weng before nongo pud jo eni gitye ki gikube en anyaka owaco bot cware ni Jami pa latin doo. En owacci, Aa, in i listi ngo? Wel jami eno ni wek acwal cene. Patience o listing jami o weng, gino mo pe ma boss mego okelo. Anene dong obeleyo wiya i kare me nywal. An acito awilo jami pa latin o weng, jami weng ma mitte. Adwogo gang, aremo cakke, atingo latinna ki i bodaboda atere i ot yat, ocito onywal gire. Kare munywal, orwone bene wadwogo gang ento yweyo pa bebi ocako balle-o dok after two days, waringo wadok kwede i ot yat. ot yat medical wacito wabedo kunu for one week ma kitye ka piko yat kiwaco ni malaria so wadwogo ki baby gang still latin eno ywe calo gwok weko weko weko kit eni aneno wenga wa eno adwoko latin i yot kom, i yot kom gi wa ci acito i imaging center Gine gitwero gitye ki scan ma twero scanning maber jami kom latino, atero latin imaging center culo cene ki scanning baby. Guwaca ni gin they are not specialised i kom gin ma tye i kom lutino ma titino ni tutwal gitye ka neno emulsis ko emulsis kono ngo ento myero wan water latin eno ni bot specialist pa lutino laco bot Dokta Jimmy ci ayela pe otero latin wa o kunu kipimo latin kinongo ni latin tye ki bur i aduno ne gin ma weko latin tye kumeno ni acako kube ki lurem pa en bot mi pien i kare mukato angec lurem mogo gibino nongo gang Awaco un ba ka watye ki namba pa Bosmik, nen latin en, medical form en, wan watye laco en. Jo mukene bene guringi gubino wa bota laco, guloko ki Bosmik ma wan watye, i nge ma guloko gu kimako bene wa cal medical form kicwalo ire, en dong lumurembi ni waco ah lok dong ki patients en ni no no no no it's okay it's okay oringo ki i wi yamo pe oloko ki pe pe oloko keda.

Yat eno ni alip miya acel ki pyera abic. Awek obedi cene pe o weng watye ki transport keken ki kunu kama wacito be waculo cene mukene because obedo private. Wagwaro wadugu gang ayenyo cene. Wacwalo cene kikelo ki wan yat eno ni. Acako miyo ne ki baby. I kare eno ma watye timo eno pud latin tye dwe adek keken. Atino mere tye bedo i atum acito awelo atemo kubbe ki jo gangi kulu ngat mo ma responding peke atemo kubbe ki nerone macalo odida Felix ma tye bene ajere kwija. Kulu ngatu mo ma wacci ka iwiny wa lok eno ni itim gin mo kadi alip abic kadi alip apar kong kimi matwal. Abedo agoyo cim bot min won Bosmic ma nyinge Jimmy atemo lok kwede awacci konya, Baby dong ocako lok me mato cak ento an dong cerne pe cerne ma an dong atye ka kotone ni me wilo yat Ci mi wacci, Aa, an dong abitimo ngo? Abimiyo cak pi dwe acel. Ocito oculo cak, kibedo ka kelo cak kikopo acel acel pi dwe acel, piny jwic. Awe a, dwe dong otumo dong cak pa baby, no respond. Atute me cito bot. Rwot ogenga. Oloko wan ni Rwot ki cim. Waco, Okay, okay, okay, awinyo. Diki ka dong agoyo cim nongo cimme pe i yamo. En weng a giving up. Medo ibedo dong ki baby kumeno paka dong last year i November. Pien aneno the child is not growing, weight pe tye ka medde. peko tye. An dok atanga wa i ko, latin-ni pe myero ocit kuman, kong wan ocit wa i Art Institute, Mulago. Agoyo cim bot jo gangi bot Jimmy wek okonya ki transport me cito Mulago pien watye wan aryo. Twara un dong wucul transport pa Patience, an dong aculo mega. Water kong dok latin-ni bot jo me gine kikome, twara duno-ni kikome, guwacciwa ngo me atima. No respond. Wamako wot, wacito, oo mulago ki scanning latin, ki nono latin pud still en bur en one tye, ma solution me tero latin kwe India. Agwarre adugu gang, abedo awilo yat mukene amedde ki wilo yat, wabedo ento dong awaco ni ku Latin eni dong en aye abibedo kwede kuma eni ni gwong ma kun bed dong wacenne me wilo yat dong peke. Pien pe ni a atye ki lutino aryo eni keken, Patience gin ki Baby. Lutino mukene bene tye ma gikwano, ma lutino mukene gubedo gang dong. Awacci kwo loyo kwan. Wek ce en ma titino-ni kong wakony ki latinni ca mukene gwok, alokaloka bedo tye. Weng dong, man dong kwan dong mito cakke en pien the whole of last year awobi na obedo gang, cene ma nongo myero acul ki en, en aye abedo ka wilo ki yat bot baby. Man dong watye dong mwaka manyen dong en, awobi ni wai mummy still pud dok abed gang? Awacci ku in ka Rubanga okonyo ci in ibidok giri i school. An kong dong atem yo weng kor dong agoyo kene wa cim bot president ka nongo namba ne tye nongo an agoyo awaco me penyo kony. Ci adada ene ni wun luo, wun acholi, wun lukakana an cwinya cwer duba, cwinya cwer woko matek ka wun pe dong wukonya we ci dong pe angeyo ngo ma myero an atim. Legana tye ni wukony latinna eni. Kit ada atute i kome kobedi dong oromo mwaka acel ki dwe abiro, ento mulu pe, wot pe, gino mo keken pe. Bedo gire abeda kumeno ma latin pe tye maber. Ci an dong atye i koko i nyimwu ma agungo arumo conga piny. I'm a poor single mother, wukonya ya. Wumina kony mo do, wukony latinna. Kadi wa Patience kikome, kwone weng tye i cing an en. Ka nongo gwok boss me kunywal ki latinna ma baby kome obed mayot-ti, an nongo pe aparo. Ento Two eni two mo malit matek dok ka an aneno patients kit eni pig wanga o i kom latinna. Latin matitidi pud pe oromo wa mwaka pyeraryo ento dong otwero nywalo latin ki two matego matek kit enoni ma latin nenone pe mit ma ka pe nongo patients onong an mego ma atiyo kit tic mo keken kadi leja leja atimo nongo kor jo eni pe angeyo ka ma gitye iye. ci dong koko na tye kuman boss me gire pe bene angeyo wa kama tye iye ngeyo ni latin na kome lit ento pe dong angeyo ngo marac ikome pien ka nongo ada cene bene peke in ka igoyo cim ipenyo latin tye nining kitim dong ngo Man i deg wa lok ki min latin i deg wa ngeyo ka ma ngo latinni tye iye and yet dako eni patience obedo i gang pa boss mic ma ni onongo ic ki woko ci dong an pe angeyo un wukonya an cwinya pe yom twaba pien dong cwinya ocwer i kom boss mic paka jalo. angeyo ni gwok ca mukene kit aye dong en o ci latin eni is innocent pe ngeyo gin mo keken pe otimo bal mo ite ceng eni ento pe angeyo pingo boss me kitye ka mistreating latina kit eno ni ci an gira lokwu mo ma an aloko dok mapol peke atye ka lego wu lukaka, lukaka na lukaka pa boss Mick. wun lwor wumina kony. Ka twere, wek latinni kome obed mayot, pien dano ka kome yot yomcwiny bene tye. Ngatu mo ma tye ka konya ki latin eni pi mwaka almost mwaki aryo pien kong nongo pud ic me dwe abicel obedo ki ic ki latin tye mwaka acel ki dwe abiro. dwe mwaka aryo ma an dong atye ka limo can ki bebi ento gin mo jami dong otumo ki icinga ya lutwa gin mo pe atute wa dano jirani ma ginena ka eni giwaco in i dako marac itye ka tute piri keni ento latin ma goro owilo yat ngo ngo gi ni ci an gire alokke mo ma an aduru gire mapol pe. Ngat ma mito gire loko ki an face to face me nongo dok information mukene, ci gire twero gona cim penya, an atito. Ento an ka ma aoyo iye ni omegina, wegina, wacina, lumegina, atye marac. An apwoyo.